מער די דיפס וואס די סאוער דאו מאכט, מען מאכט אויך די, פארגעסט א גוטע סיד אויך, סאוואני, יעצט מיין בענטשן, ווי לאנג מיין בענטשן? אברהם יצחק וויאזוי הייסט אברהם יצחק? ווי לאנג מיין בענטשן? אפאר מינוט ווי לאנג? ווער האט אמאל געטענה'ט ווי לאנג מיין בענטשן? שלום ווי לאנג מיין בענטשן?

ה, נאך א שמונה עשרה? לערנט מען נישט אין מלכות זכרונות שופרות, לערנט א שמונה עשרה. צוויי מינוט, גאר שטייט שוין דריי מינוט. דא פירט מען זיך אז מען האלט אפן דא ארון קודש. ס'האט אמאל געדאוונט אין א ברסלב'ער שטיבל, אז עס זענען פסח'ס הארן ווערט עפעס א, עס קומט אריין א גאסט אלטשקאנער, וואס טוט מען יעצט? וואס זאגט מען יעצט?

אפגערעדט א שידוך, און אלץ הער איך בחורים שמועסן אין בעק, און און שוין, דארף איך שוין צומאכן דא די קודש און ארויסנעמען דעם ספר תורה און און שוין גדלי'. פרעגט די בחור ווי לאנג מיינסטו? ווי לאנג גיי איך דיך אויפהאלטן? ס'איז געווען א שטיק צייט, כ'פלעג האבן א זייגער אין טאש, כ'האב געדאכט כ'גיי נישט גיין קיינעם אויף די נערוון דא, שוין ביז צוויי מינוט, שוין געווען אזוי צוויי מינוט,

די פראבלעם איז נאר אז איך פאר אוועק פון מענין לענין און איך געווען אין קרית יואל היינט באזוכן די חדר, ווייס איך געהאט א שיינע סיום דארט, צופעליג האב איך באקומען פרישע כוחות דארט, נישט געפארן פאר קיין שידוך יאסי, אויפן וועג האב איך עוסק געווען אין שידוכים, אבער די געגאנגען צו א סיום, די קרית יואל'ע חדר האט גענדיגט א פרק גמרא.

איז קיין מוצ ש צו קומען וואוינען דא אין שטעטל, ווער ס'וויל נישט זאגן קיין תחנון. ווייל דא גייט זיין יעדן טאג שמחות, דא גייט זיין ברית'ן, מיט חתונות. סאטמאר רב האט געעפנט קרית יואל, אזוי האט ער גע'פסק'נט, איז דא א ברית אין איין שול, איז די גאנצע שטעטל א יום טוב. דארף נישט שולחן ערוך, א טאג וואס איז דא א ברית, איז דאס ווייסט אין אלע שולן, אז איז דא א ברית לאמיר זאגן אין איין מנין, איז שוין די שול זאגט מען נישט קיין תחנון אין אלע מנינים, דאס איז א יום טוב. איז עס בעטן ענקער רבי זאל ענק אויסלערנען ווי אזוי מ'זאגט תחנון. דו ווייסט תחנון? האסט אמאל געזען הושמני? קיינמאל נישט געזען הושמני? ווי האסט געזען? ביי שמ ביי קרישמע? קרישמע של אריזל? הושמני ווייסט מען קלאפט? יא הושמני הושמני קלאפ. נאכדעם איז ווען מ'לייגט אראפ די קאפ און נפילת אפיים איז נישט אלע ווייסען עס, און ווער ס'דאוונט א סידור ה'איז רצון, ווער ס'דאוונט א סידור ה'איז רצון ווייסט עס אז ביי נפילת אפיים זאגט מען קאפיטל א קאפיטל אין תהלים קאפיטל קכ ה. אויך זאגט מען נישט די גאנצע קאפיטל אראפגעלייגט חוץ ווער ס'וויל כאפן א נעפ. כ'מיין כאפן א דרימל א שטיקל דרימל וועט דיך נישט אויפוועקן וועט דיך לאזן שלאפן. רוק די תפילין אין די זייט פארדעם און שוין. לייג זיך אביסל צו. אבער מ'זאגט איין פסוק לדוד. אזוי איז די מנהג ביי אונז לדוד. דוד המלך האט געמאכט דעם קאפיטל לדוד. אליך ה' נפשי אשא. הילכו הש דאס איז דאס איז די העכסטע זאך וואס מ'גייט מיט די שמונה עשרה מ'קומט אן צו דעם פסוק הילכו הש צו דיר אייבערשטער נפשי עשו איך גיב דיר אוועק מיין נפש איך בין גרייט אויף מסירות נפש די וועלט ע פ זוהר זוהר הקדוש פרשת במדבר זאגט אז דאס דארף מען טון נאך שמונה עשרה זאגן דעם קאפיטל און אזוי ווערט געברענגט אין שלחן ערוך נאר די מחלוקת ווייל מ'דארף האלטן דערביי זוהר הקדוש זאגט אויך אז מ'דארף האלטן דערביי נישט סתם איך גייט אויף מסירות נפש, מען דארף עס טאקע זאגן, אבער ביים רעבן איז דאך אזוי, יעדער מענטש וויל דאך טאקע מסירות נפש, יעדער איד האלט ביי מסירות נפש, הערסט? זאג אים פאר דיין רבי ער זאל ענק אויסלערנען דאס, מען זאגט, מען לייגט אראפ, וואסערע הענט נעמט מען? אז מען רעדט שוין, מען פארט מענין לענין, איז גוט איין מאל עס אויסצושמועסן פאר פאר, נישט דאס איז ברסלב'ע חסידות, אבער דער רבי זאגט מיט יעדע שיחה וואס איך שמועס מיט ענק איז וויכטיג, נו, וואסערע הענט פאלסטו אין נפילת אפיים, ארי? הער נישט? איז די די די גאס דא זאגט אן קיין תפילין די לינקע, און מען לייגט תפילין אויף די לינקע הענט די רעכטע, ביים די רעבע לייגט מען נפילת אפיים אויף די לינקע האנט, ווייסטו פון דעם? די רבי האט געזאגט אז אויב סאדע יגונות זאל מען קומען אין חלום און זאגן אז אזוי זאל מען טון, וועסטו זען ברסלב'ע חסידים מען דאווענט א בית מדרש איינער קומען קלאפן נו נו, ס'דא מענטשן וואס ווייסן פונקטליך צו פארעכטן נו נו, נפילת אפיים אויף די הענט. אזוי האט דער רבי געזאגט, נפילת אפיים אויף די לינקע הענט מיט די תפילין, אן די תפילין זיכער, איינער וואס איז א געלינקטער און לייגט ער לייגט די תפילין אויף די רעכטע הענט איז דאך פשוט, האלטן אלע שיטות אזוי. אבער יצחק ווייסטו פון דעם? נישט די גאנצע קאפיטל, נישט די גאנצע קאפיטל. לדוד. לדוד, אליך הוא השם נפשי אשא, צו דיר אייבערשטער געב איך אוועק מיין נפש, און גרייט אויף מסירת נפש, נאכדעם זעצט מען זיך, מען הייבט זיך אויף, עס לויפט אויך די אלף בית, אלוקיי בכה בטחתי, דאס קוקן וואס איז כסדר, נו, אלע אלף בית, חוץ איין אלף בית פעלט, ו', מער שטייט שוין א.